Helo, croeso nôl i'r sianel. A dyma fi, y mae Bendrix ger y Bari. Ac fel ych chi'n gweld, cerig tu ôl i fi, maen nhw rhyw 220 miliwn o flynyddoedd oed, yn dod o'r cyfnod Triasig. Nawr, yn y cerrig yma, does na ddim lot o ffosiliau, wel, i wedi gwir, does dim ffosiliau o gwbl yn y cerrig yma. Um, a rhyw 220 miliwn o flynyddoedd oed, dyma oedd ochr llun enfawr, llun hallt enfawr, yng nghanol anialwch. Um, Felly doedd dim byd yn byw yn y llyn, ond roedd anifeiliaid yn byw ar ochrau'r llyn. Um, a dwi'n gobeithio dangos i chi ddim ffosiliau, ond uh, ecnoffosiliau, sef tres fossils yn Saesneg, o'r anifeiliaid oedd yn byw yma ar adeg na yn y Triasig 220 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Ych chi'n gallu gweld bod y, y creigiau yma wedi cael eu dyddodi uh, ar waelod llun bas, achos fel ych chi'n gweld yma, mae yna grychnodau. gwybod fel ych chi'n gweld yn safleol triasig eraill yn Prydain. Um, chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y creigiau coch fan hyn a rhai gwyrdd fan hyn. Haiar 2 sydd fyna, haiar 3 sydd fan hyn, sy'n dangos bod diffyg ocsigen ar waelod y llyn o'n i'n sôn amdano fe. Felly, ni ddim yn, yn disgwyl ffeindo dim ffosilau o gwbl yn y stwff coch a gwyrdd yma. Ond ar ben reina, mae'r stwff yma, y conglomerat, sy'n llwyd, ac efallai na ni ffeindo rhywbeth fyna. Nawr, mae rhaid i fi ddweud bod hwn yn safle um, diddordeb gwyddonol arbennig, felly dyn ni ddim yn cael defnyddio morthol, dyn ni ddim hyd yn oed yn cael casglu unrhyw ffosiliau na cherig o gwbl o'r ardal yma. Ond mae'n werth ymweld jyst i weld beth sydd yma. Fel wedes i, mae ôl ffosiliau yma, trace fossils, ichnofossils. A dyma beth sydd wedi cael ei adael gan un o'r anifeiliaid oedd yn byw yma. Dyma ôl troed deinosor o'r cyfnod triasig hwyr. Dyma'r ôl, ôl trod o'n, on i jyst yn edrych arno fe ac uh, fel ych chi'n gweld mae sawl un o gwmpas y lle ac mae trac gyfan yn mynd draw fanna. Os ych chi'n dod yma ar ôl i'r llu mynd mas a chi'n gweld y pyllau dŵr yma, maen nhw'n llenwi o leodd trod deinosoriaid. Um, cyn dadau efallai deinosoriaid fel yr enwog Tyrannosaurus Rex. Ond wrth gwrs, dethon nhw miliynau o flynyddoedd wedyn. Um, o'n nhw o gwmpas tua 66, 67, 68 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r rhain wedi cael eu gadael 220 miliwn o flynyddoedd yn ôl, felly chydig yn hun na Tyrannosaurus Rex. I ddweud y gwir, mae mwy o amser rhwng y deinosoriaid a dawodd yr olion trod yma a Tyrannosaurus rex, na sy'n rhwng Tyrannosaurus rex a ninne. Felly, amser hir, hir, hir yn ôl, roedd y deinosoriaid yn byw yma. Peth rhyfedd yw ei feddwl o ddilyn y llwybr yma, dwi'n dilyn llwybr deinosor o'r Triasig hwyr. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn gwybod yn, yn union pa nifal nath adael uh, yr olion trod yma, felly mae, mae nhw wedi cael ei enwi yn Anchisorebus. Nag e, dim Anchisorebus, sori, Gralator. Anchisorebus yw rai mwy, ond mae rai bach fan hyn, Gralator yn nhw. sef, dyna beth yw enw rolion tro, dim enw deinosor, achos dyn ni ddim yn gwybod yn, yn union pa ddeinosor nath adael nhw. Ac roedd e, o'r pellter rhwng, rhwng yr olion tro, dyn ni'n gallu gweud bod fe tua metr o uchder. A dyna i gyd ni'n gallu gweud amdano fe ar hyn o bryd. Fel ych chi'n gweld, di rolio'r tro ddim yn fawr iawn. Doedd dim pob deinosor yn, um, yn gawr. Roedd rhai ohonyn nhw yn, yn gymharol bach hefyd. Felly, ble oedd y deinosor yma yn mynd? Nath adael y traciau yma. Beth oedd e'n neud ar y pryd? Na ni fyth o bod, wrth gwrs, ond... Uh, yeah, falle roedd e'n chwilio am fwyd, neu mynd nôl i'w nos i ffeindio rhywle i gysgu. Na ni fyth o bod. Ond mae'n wych i, i weld pethau fel un sydd yma i bawb gael gweld nhw. Os ych chi'n ymweld â'r â'r lle yma, cofiwch, plîs, plîs, plîs cofiwch bod dim hawl gyda chi i godi unrhyw un o o o'r olion trod yma. Plîs, gadewch nhw i fod er mwyn i bobl eraill cael mwynhau gweld yr olion deinosor yma.